Yy, na, ddim yn gweithio er hynny. Ddim, ddim llawn amser. Na. Dim ond yy ambell i beth rhan amser neu gwaith gwirfoddol helpu yn yr ysgol a rywbeth felly. Magu plant?
Dw- pedwar o blant, dau fab a dwy ferch. Ac yn cymryd ran pwysig yn y gymdaithas Cymraeg dros y blynyddoedd? Yndw, mi fuon ni'n yy Ysgrifennydd, a mi fu mi'n llywydd, mi fu mi'n drysorydd am ddeng mlynedd. Ac wedi helpu'r dysgwyr yn Derby ac yn Nottingham ar ben hynny? Do, do, dwi'n mwynhau hynny hefyd yn fawr. Ond un o ble yn Nghymru yn wreiddiol? Yym, Dyffryn Conwy, pentre bach o'r enw Tyn y Groes, ar y ffordd rhwng Conwy a Llanrwst, ie.
Mae bywyd yn Nottingham yn tra gwahanol, ond yw hi? Yndi, yndi.
O'dd bywyd yn Gymreigaidd iawn pan o'n i'n tyfu fyny, do'dd dim Saesneg, ro'dd yn y cei- Cymraeg o'dd y cartre, Cymraeg o'dd y capal, yym Cymraeg o'ddan ni'n siarad efo'n cyfeillion, Cymraeg o'dd yr ysgol, yr ysgol gynradd i ddechra' 'fo, yym o'ddan ni'n dysgu Saesneg fel iaith. A wedyn yym ar ôl cymryd yr ysgoloriaeth oeddan ni'n mynd i'r ysgol ramadeg yn yn Llanrwst, yn clywed bob peth yn cael ei ddysgu drwy gyfrwng Saesneg yr adeg hynny, ie. Felly,
beth oedd dy oedran pan yy wnes ti ddysgu Cymra- yy Saesneg?
Ar ôl mynd i'r ysgol tua, o chi, do, o'n i'n dechrau dysgu ar ôl bod yn bump, mynd i'r ysgol gynradd, ie.
Ond yym, yma ar y Nottingham, mae 'na lot o bethau yn y Gymraeg yn yn mynd ymlaen, ond oes? Oes.
Oes, mae hynny 'di bod yn dda iawn i mi, o'n i'n o'n i'n hapus iawn ddois i yma yn mis Medi, 1959, ac oedd fe oedd yng ngŵr i, Sais oedd yng ngŵr i, oedd o'n dŵad o'r ardal yma, ac oedd gynno fo ffrind oedd yn byw yn agos i aelod o'r Gymdeithas Gymraeg, ac oedd hi wedi rhoid rhaglen y y Gymdeithas i ngŵr, a a dod yma yn mis Medi, ac yn mis Hydref, mi es i i'r i'r gwasanaeth Cymraeg cynta. A dwi wedi bod yn aelod er hynny a wedi yy ma' hynny wedi bod yn yn yn gaffaeliad mawr i mi, ie. A mae gwasanaeth Gymraeg yn mynd ymlaen o hyd? Yndi, unwaith y mis ar brynhawn Sul. A hefyd yn flynyddol yn Cymanfa Ganu? Ia, Cymanfa Ganu yn mynd o gwmpas gwahanol gymdeithasau yr yy adran, adran yr yym y Canoldir. Ond yy Erbyn hyn dim ond Derby a a Nottingham sydd efallai Loughborough fysa nhw gynnal y Cymanfa a byddan ni'n mynd i Birmingham i'r Gymanfa hefyd. A'n nosweithiau lawen hefyd? Ia, ia ma' rhe- rheini. Pan ddois i yma oedd Eisteddfota rhwng y cymdeithasa yn yr adran yym. O'dd y Steddfod reit fawr, o'dd llawer o blant y pryd hynny, oeddan ni gyd yy yym hefo teuluoedd a fydda'r plant yn cystadlu, fyddan nhw'n dysgu i ganu yng Nghymraeg ac i adrodd ac yn gwneud gwaith celf yym a fydda 'na yym gyfarfod yn y pnawn i'r plant a wedyn cyfarfod gyda'r nos i'r oedolion. A bod 'na lot arian, y dwyd arian, un i'w hennill yn y prynhawn ac un i'w hennill yn gyda'r nos i'r cymdeithas o'dd yn fwya' llwyddiannus. O, da iawn. A ma' bobl fel mab Gwyn Davies wedi dysgu Cymraeg? 'Na chi, yndi. Yndi, yndi, yn llawer ond yy yy o'dd o'dd o'dd o'dd 'y mhlant i 'dyn nw ddim yn siarad c- yy Cymraeg ond o'ddan nw wedi dysgu amryw o betha yng Nghymraeg y pryd hynny. O, da iawn.
A ma' 'na un un diddordeb. Hmm. mewn pobl wedyn, yn yn yr iaith ac yn yr yy diwylliant. Wyt ti'n mynd nôl i Gymru yr Eisteddfod o gwbl? Yy Yy bues i llynedd, ond dim ond am un diwrnod yn y Wyddgrug. Mi fydden ni'n fyddan ni'n mynd yy fyddan ni'n mynd i aros efo ffrind yng Nghymru yym ar y fferm ag yy pan oedd y Eist- Eisteddfod yn yn y gogledd yn Llanrwst neu yn Rhyl fydden ni mynd gallu mynd. Mae un yn y Bala blwyddyn nesa, wyt ti'n? Yndi, dwi'n gobeithio.
Ie, ie. Des i am wythnos yn Nyffryn Conwy llynedd, lle bach o'r enw Penmachno. Rhywbeth yy am y me- yy merch a'i a'i gŵr fynd â fi yno. Yy ble nath mynd â fi o gwmpas. O'dd o'n o'n i'n ca'l mynd i ble bynnag o gen i isio. O, da iawn.
Mynd o gwmpas yy yy does gen i ddim teulu agos yng Nghymru rŵan, dim ond yym... Hmm. Ac mae gennyf ddau gefnder pryd hynny, mae un wedi marw yn y cyfamser, ac ond oedd hi'n... o'n i'n mwynhau mynd i weld hen ffrindiau, ffrindiau ers dyddiau ysgol, a cerdded yr hen lwybrau cyfarwydd, a llawer iawn o newid wedi digwydd, mae'r ardal wedi Saesegeiddio, marw, pobl yn symud o Fanceinion a Lerpwl, ie, ac yn sefydlu ar ôl ymddeol, a Mae hynny'n newid natur y gymdeithas. Siŵr o fod. Yym, y capel lle o'n i'n yn aelod a ac yn tyfu fyny, yym, oes o'm gwasanaeth bore erbyn hyn, o blaen fydden ni, gynna ni ysgol Sul yn y prynhawn a gwasanaeth yn y yn yr hwyr hefyd. Ond mae cyba- capeli wedi crebachu yn mhob man. Yndyn, ie, mae hynny'n drist. Ydy. Wel, gobeithiwn, mi fyddwn ni dy weld di ar faes yr Eisteddfod yn y Bala. Ia, gobeithio wir. Reit. Wel, diolch am siarad y bore 'ma.
Croeso.